Якутия Саха Республикасында Татарстан көннәре кысаларында без язучылар делегациясе анда бардык һәм бик безнең очрашулар, якут, саха язучылары белән әңгәмәләр бик җылы мөнәсәбәттә узды. Без инде алар белән күптән дус, әле алар былтыр менә Якутия мәдәнияте көннәре Татарстанда булганда килгәннәр иде. Бездә дә шулай ук бик күп очрашулар булды, бик күп планнар. Безнең дуслык инде бер 5-6 ел элек башланды. 15 елда булса кирәк, Казанда төрки шагыйрьләрнең зур фестивален үткәргән идек, Төрксой ярдәме белән һәм анда 100 шагыйрь җыелды. Шулар исәбеннән Яку, ерак Якутиядән дә берничә яшь шагыйрь килгән иде һәм яшьләр үзара дуслашып, Элемтәләр урнаштырып, алар бер-берсе белән хезмәттәшлек итә башладылар. Шуңа күрә Якутиягә беренче сукмакны безнең яшьләр салды. Анда Рөстәм Галиуллин, Ленар Шәех, Рифат Сәлах һәм башкалар барып кайттылар. Һәм инде бер-ике елдан, унҗиденче елда булса кирәк, без Гази Нурмурат белән бардык. Унҗиденче елда якутлар татар шигърияте антологиясен чыгардылар, нәшер иттеләр. Һәм җавап рәвешендә без дә егерменче елда Якут-Саха шагыйрьләренең антологиясен татар телендә чыгардык. Һәм ул безнең әдәбиятыбызда бер вакыйга булды дип саныйм мин. Чөнки тәрҗемә эше ул бик мөһим. Халыкның рухын, яшәү рәвешен, холык-фигылятен белергә теләсәң, әлбәттә, аның язучыларның әсәрләрен укырга кирәк. Һәм менә бу Шушы үзара Татарстан белән Якутиянең дуслыгына әверелде бу язучыларның дуслыгы. Э, менә быел якутлар татар хикәясе антологиясен нәшер иттеләр. Без инде э, якут телендә без инде э, үз чиратыбызда якут прозасы антологиясен татар телендә нәшер иттек. Бу, әлбәттә, шулай ук Һәм якут әдәбиятында, һәм татар әдәбиятында бер вакыйга булды дип саныйм. Чөнки шигърият, әгәр дә кешенең, халыкның рухын, җанын күрсәтсә, проза, менә мин алдан әйткәнчә, ул инең яшәү рәвешен, уй-максатларын, нинди ният белән яшәвен

Ике халык арасында менә яшәү рәвеше, холыкларның бер төрле булуы да ачыкланды. Чөнки бу гаҗәп түгел. Без бер тамырдан кайчандыр, мең еллар элек, бер тамырдан үсеп чыккан халыклар һәм, әлбәттә, мәдәнияттә дә, телдә дә Яшәү рәвешендә дә бу, менә шушы уртаклык сакланган. Бу үзе бер гаҗәп бер феномен. Әлбәттә, язучылар арасындагы дуслык инде ул менә бу, мин әйткәнчә, теге биш еллар, алты-җиде ел элек кенә башланган нәрсә түгел. Совет вакытында бит әдәбиятлар дуслыгы, халыклар дуслыгы дигән шигарь бик популяр иде. Бу шулай ук коры сүз түгел дип уйлыйм мин. Бу шулай ук бүген дә дәвам итә. Менә 60-70 елларда якутлар белән татар әдипләре арасында элемтәләр шактый нык булган. Моңа безнең тарафтан Зәки Нури бик нык үзенең тырышлыгын, ул язучылар берлеге рәисе дә булган, Казан утлары журналының баш мөхәррире дә заманында. Һәм якутларның бик зур шагыйре, хәзер инде ул классик санала, Семен Данилов белән алар Мәскәүдә әдәбият институтында бергә укыганнар һәм бик нык дуслашып калганнар. Шуңа күрә Зәки Нуриның шулай ук заманында якут телендә китабы басылган булган һәм, әлбәттә, Семен Даниловны да ул якут теленнән татар теленә тәрҗемә итү белән шөгыльләнгән. Без аның эшен дәвам иттек. Менә мин үзем шәхсән Семен Даниловның шигырьләрен татар теленә шулай ук аудардым. Бу гына да түгел, безнең менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек Бөтен дөньяга билгеле шагыйрьләрнең дә китаплары заманында якут телендә басылып чыккан. Беренче әкинелек без менә Якутиядә Якутиянең бу 100 еллыгына, Якутия автономия Советлар Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгына багышланган анда чаралар үтте. Сабантуй кебек аларның бәйрәме бар, Ысыах дип атала. Шул Исаак бәйрәмендә катнаштык. Ул инде гаҗәеп зур. Анда менә безнең шаккаткан нәрсә, якутларда милли үзаңның бик көчле булуы. Хәтта безгә алардан өйрәнергә әле, өйрәнергә кирәк. Кызганыч, бездә андый ук милли аң, милли үзаң юк. Бу менә шушы 20 ел эчендә алар теге менә ул авылларда совет вакытында инде бик үткәргәннәр алар совет вакытында да бу бәйрәмне. Ләкин мондый колачлы әлбәттә булмаган. Аның менә теге якутлар э, православие динендә саналса да, алар үзләренең менә шушы элекке тәңречелек динен Тәңречелек ышануларын ташламаганнар беркайчан да. Һәм бүген ул шундый бер дәрәҗәгә җиткән ки, без ничектер үзебезне 1000 ел, 2000 ел элекке тарихка кайтып төшкәндәй сиздек. Андагы ул җырлар, андагы биюләр, андагы ниндер теге якутларның ниндер рухларын чакыру, анда җир ияләре, су ияләре, Бу шаккатмалы булды һәм кайчагын да теге кубыз уйнауларын тыңлап торганда безнең хәтта теге ниндидер бер умыртка сөяге буйлап кайнар гөрләвекләр дә акканын тойдым мин. Чыннан да бу күңелгә бик нык тәэсир итә торган хәлләр булды. Анда әйттеләр инде, менә бу Ысыйхак бәйрәмендә Анда инде менә дөресен генә әйткәндә, кояш бата һәм яңадан калкып чыга. Ак төннәр вакыты иде ул. Кояшны каршы алырга бөтен Якутиядән 200 мең кеше җыелды диделәр шушы бәйрәмгә. Анда шул ук якут керәше дә, ат чабышлары да инде һәм ул биюләр, ул менә аны шушы бәйрәмне шул 20 ел эчендә яңадан торгызганнар. Белмим, элекке заманда андый колач белән үтмәгәндер ул. Шулай дип сөйләделәр инде. Хәзер ул менә алар инде э, яңадан эшләгәннәр теге милли киемнәрен, үзләренең теге э, элекке э, нәкышләрен искә төшереп. Ул менә бу нине йолаларны бу чыннан да тамырларга кайтуның гүзәл бер үрнәге булып тоелды безгә һәм безгә дә әлбәттә Үз тамырларыбызны онытмаска һәм үзебезнең тарихыбыз, мәдәниятыбыз белән горурланып яшәргә сабак бирде.

Бәйрәме белән котлыйм сезгә һәммәгезгә дә исәнлек саулык телим бәйрәмнәрегез матур булсын үзегез исән сау булыгыз рәхмәт сезгә килүегез өчен.